Eye nukpɔlawo kple nyaselawo ɛ miegava be ɛ mia aga hɛ agbe ŋu aga ke ƒe akpa evelia kɔkɔ vɛ na mi yike akpa evelia eyia le road safety tɔwo wole mia dome yike woa fia mi nu kuɖe le yike wodze be mi zã miaƒe mɔwo ɛ kple miaƒe ɛ eʋuwo nuyiwo ke hiã ni egbea mi nu ƒo ge atso ɛ eʋu ƒe break ŋu le yike na zã woƒe break wo ah. Mage ɖe wo dzi ke ekema míahe egbetɔ kɔkɔ vɛ na mi. Míawoe zã. Yo.
Ok.
So mazã mɔnukpɔkpɔ ya maɖe mɔ na wò be nàkɔ ado agbe ŋdi na míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo. Alright.
Míakɔ mɔnukpɔkpɔ abe le yi ke egblɔe ene ado agbe ŋdi na míaƒe enukpɔlawo kple enyaselawo sia. Abe le yi ke míwɔnɛ enea, egbe dzo ɖa eŋua gake yi ke míaƒe ɣeyiɣia gasu be míage ɖe. wo dzi le ŋdi ya, aa ɖo dze kpli wo le le yi ke wòle be mía ƒo nu, anɔ dedie le míaƒe mɔwo ƒe nyawo dzi ya. Ɛɛ, eya ta koe mí gava mia gbɔ ŋdi ya ɖa, ɛɛ, kpata mía a ge ɖe eme. Abe ale yi ke wò ŋutɔ èƒo nu tɔe ene, le kɔsiɖa ɖewo va yi me la, mí dze nu ƒo ku ɖe míaƒe eŋuwo ŋu. Eŋua ɖe, nukawo wòle be mía wɔ na wo hafi mía gblɔ be eŋu ya wɔ? wole eteƒe. Nu mawo ŋue mí le enu ƒo tɔe. Ke ŋdi ya mí le nu ƒo ga ku ɖe eŋua ƒe break system alo eŋua ƒe break. Enu kae tae wòle be ame yiwo ke wɔa ŋua, ame yi ke xe kɔ ŋua kɔ va system me be mía zã abe mía means alo míaƒe mɔzɔzɔ ƒe ƒe nane ene be ne be míazɔ mɔ ayi teƒe aɖe la, wòate ŋu atsɔ na mí kaba. Ame yiwo ke design ŋu ma, wokɔ akpa ɖe hã de eme be break break nanɔ eŋu ŋuti. Ta breka ekpena ɖe míawo pɛte mía ŋu alo ŋukula kple ame yiwo ke ɖo ŋua be eŋua manɔ zɔzɔ kakaka matɔmatɔe o. Ta ekpena ɖe ŋua ŋu be wòate ŋu atɔ. Ɖe ɣeyiɣi yi ke mehe eŋukula dzi be eŋua netɔa breka ekpena ɖe eŋukula ŋu nenema be ne wòatɔ mee? Ame aɖe agblɔ be, Tɔtɔ ɖeɖee ko ao, èle dzu ɖe si, eŋukula le dzu ɖe si eye dzu yi ke si wòlea, edzi be dzoa dzi naɖiɖi vi ɖe. Yes, ame aɖe agblɔ be ate ŋu aɖe afɔ le edzo yi ke dzi wòle afɔ te ɖaa, ate ŋu aɖe afɔ le dzoa dzi vie. Be ʋua dzu yi ke se wòle la, edzuɔ dzi na didi gake break le ɣeyiɣi ɖewo me tsɛ la, e, edzuɔ, ne da afɔ le e, ʋua ƒe dzo dzia, efia be edzu yi ke si eʋuɔ le la, e, edzuɔ dzi adidi akpɔtɔ. Haf, nu yi ke awɔe be edzuɔ dzi adidi akpɔtɔ enye be alé afɔ ɖe breakia dzi vie ɖe be edzu yi ke dzi, sie le la, edzuɔ dzi nadidi akpɔtɔ. Ke ne be yeatɔ kura ya kɔa, ele be ʋua ƒe break la wòanye nu yi ke kpena ɖe ʋukula ŋu hafi eŋu ate ŋu atɔ blibotɔe. Nu ma ŋue mídi be míaƒo nu toe le ŋdi ya. Breakaa, abe ale yi ke megblɔea, ekpena ɖe ʋukula ŋu be ŋua netɔ. Gake tsɛ, break ɖe sia ɖe koe akpe ɖe ʋukula ŋu be ŋua netɔa? Míetsɔ be breakaa menyo o. Míetsɔ be breakaa menyo o. Break mawo tɔgbe ɖe ate ŋu akpe ɖe eŋukula ŋu be eŋua netɔ ao? mate ŋu akpe ɖe ʋukula ŋu be eʋua wòatɔ o. Ta nu nanewo li wòle be eʋutɔ kple ʋukula woawɔ ne woƒe brake system, ne woƒe brake hafi ɣeyiɣi ke hiã wòle be nàlé brakea, ne brakea wòatɔ la, ɣeyiɣi mawo, nu mawo ŋue míagalé ŋku ɖa be míawo pɛte míatake note, míawo pɛte míalé ŋku ɖe nu mawo ŋu be e. Mía nɔ asi trɔ le wo ŋu kaba kaba, nu mawo ŋue mía a tɔ asie. Ok, aha, eh, e ƒo nu tso ʋu ƒe break ŋu. Eh, ɖo mahi ame ɖe me nya akpa kehe break a le o, maybe ame ɖe kehe le eŋu ku. So a ƒo nu, a, a, a kɔ eh, ʋu ƒe break ŋu na mi kpui ɖe ko hafi mía yi dzi babiawo ga li ne ma bia. Ok, eh, me ka ɖe edzi kokoko be hafi. Ame ɖe age ɖe eŋu dzi be yeaku eŋu, yeage ɖe emɔ dzi be yeawɔ nu ya, ele be neto hehe ɖe eme. Ele be ame ma wòato hehe ɖe eme hafi ate ŋu age ɖe eŋu dzi be yeaku ŋu la, ele be wòato, nàto hehe ɖe eme. Le hehe mawo xɔxɔ me la, woafia wò fi yi ke ŋua alo fi yi ke mɔ ƒe break le. Wòle be nàlé fi yi ke ŋua ƒe break le gake ɖe biabia yi ke he èbia taa. Ee, mía kɔmɔnukpɔkpɔ atɔ asi fii ke eŋua alo mɔ ƒe brake le. Wòle be mía a le be ŋukula ɖe sia ɖe wòa take note of it. Now, ee, eŋua, nu ka ye zɔna le eŋua te? Nu yi ke zɔna eye eŋua ƒe ta eye eŋua ƒe rim yi ke tire le eŋu, nu ma ye zɔna ye ma. Ta ne nu ma le toto la, efia be eŋua le zɔzɔ. Ta fi mae. ɛɛ, míakpɔ eŋua, nu yi ke wòle be ne tɔa, time wòle be ne tɔ hafi eŋua la ate ŋu, ate ŋu atɔ, atɔ zi ɖeka eye maganɔ zɔzɔ, time wòle be ne tɔ ta breaker, nu yiwo ke hiã be time netɔ la, wodee eŋua ƒe rim ma me le. eŋua ƒe taya kple nɔvia rima me le fima la fima wo de gake fi kae wole be ʋukula ma te ŋu ali le fima ta breka ƒe pad yi ke wole be xe le ʋua ƒe nu yi me la le ʋua ƒe rim me ata na breka breka tɔ ʋukula ma ta yi fima ana afɔkɔ te ɖe dzi ta wo wɔ nane bɔbɔe ɖe ne ʋukula yi ke le eƒe afɔ gbɔ le fima ne nye be mi kɔ eʋu ɖe sia ɖe kɔ da ɖe anyi fifia eŋu aɖe, eŋu geɖewo la, mímagakpɔ nu wu ma woame etɔ̃ le ŋukula ƒe afɔte le fi ma o. Ɖewo míakpɔ woame eve. Woame eve maa, ɖeka koe nye fia be ɛɛ ɖeka nye edzo tɔ gake eyi ke le titina, mitsɔ be eyiwo ke nye woame etɔ̃ la, ati gakpo yi ke le titina xe wɔ afɔte ɖe edzi nu mawo la, nu mawoe nye briki ye ma. Fi ma wòle be ŋukula wòate afɔ ɖa hafi wòle be ŋua natɔ. Gake nu yi ke ana be ŋua netɔ, ne ete afɔ ɖe edzia, nua ŋutɔ le. eh, eʋɔa ƒe rima me le taya gbɔ fuma wòle be taya ƒe totro la alimiti gake nu kae wɔe be eh, break amisena zi geɖe be eh, eʋɔa ƒe break efe efe eʋɔa ƒe break mete ŋu wɔ dɔ ʋukula ƒe taɖodzi ne nye be eʋu ne tɔ ne ye gake ʋua mete ŋu tɔ ɖe eyiyi ke tututu wòle be ne tɔ gake wòyi la ŋɖe lɔ ge o le kaka wòyi la, eŋu mɔzala bubu aɖe yi ke le eƒe ŋgɔ la, eyae wòlɔ hafi e, eŋua tetɔ. Vɔ ne ya dzɔ nenema ko fia be afɔkue ma edzɔ. Ta nu kawoe dzɔna? Ɣeyiɣi geɖe wɔ nu yiwo gblɔ ge mí lea, mefia be yɔwo ɖeɖe koe na be eŋu ƒe break efail na o. Gake le ɣeyiɣi ta la, ɖewo ko míate ŋu agblɔ. Ta ɣeyiɣi geɖewo la, e, ɖewo mazi ame yi ke he woƒe ʋua ƒe brake mehiã o. Ame yi ke ètsɔe na be ne wòa dɔ le eŋu nɛ, ame yi ke wɔa dɔ le eʋua ƒe brake ŋu na wò la, ɖewo ma zi la, e melé ŋku ɖe nuwo ŋu nyuiɖe o. Ɖewo ma zi la, mekɔ nu ɖe kɔ ɖo eteƒe nyuiɖe o. Eyae wɔe be e eʋua ƒe brake la e fail. Ɖewo ma zia e eŋu brake system-a ezãna ami. Brick system la ezãna ami ta ami yi ke zã brick system la ɖewo ma zi teƒe ɖe eŋɔ ele ɖuɖu ta wole ɖuɖu nenema la e me le ŋku ɖe ŋu kaba o eyi me ke me ŋku le le ɖe ŋu me nɔ ŋu kaba o la ta ami yi ke tutu ehiɛ be bricka ne xɔ ne yɛ bricka ne ne ɖe yi le afɔku ɖe gbɔna alo nane yi kpɔ le ŋgɔ be ŋua ne tɔ la

brika gbɔ le ʋee ma me, nenye be teƒe aɖe ŋɔ wòle be megate ŋu wòawɔ dɔ ma o la, ɛɛ magate ŋu alé abe lé yi ke ye dzi hmm. be nelé ne ya, magate ŋu alé nenema o. Eya ta wòhiã be míanɔ nu mawo ŋku lé ɖe nu mawo ŋu le madzidzi madzidzi me. Zi nene wòdze be eh, ʋukula ɖe sia ɖe ne eh, eɖoli eƒe ami alo ne wòwɔ top up? O ɛ yema nɔ gblɔ ŋu be breka ɛ as nenye be nya le breka le nya le ŋua zã le ŋua zã gbesia gbegbe nya le yi le gbɔgbɔ le breka le ko la ɛ ŋkeke mele ŋu be o ɖɔli egbe ɖɔli etsɔ gake le be wo ŋtɔ nanɔ nu ma tsɛke nele vɔvɔ le ma ɛ teƒe li ele kɔ ge ɖa ta ne wole vɔvɔ le ma ale kpɔ be yeƒe ɛ ɛ nuya la ele vɔvɔ yeƒe amia ele vɔvɔ ta. yeagadze bubu akɔ akɔ ɖe edzi. Ta nu mawo yiwo ke wɔe be ami ale dudu ɖewo zi ɖewo ma zi ɖewo yi tsɛ la, míaƒe break paɖa menyo o. Menyo o. E break paɖa ya nye nu yi dzi ame aɖewo ne woƒe break gblẽ la wokɔe yina be woame nane ɖe edzi ne wo. Nu yiwo ke womena ɖe edzi kple gakpo ma he womena nanewo ɖe edzia nu ma nye paɖa la. Nu mawo mena ɖe edzia. Eɖɔ wo yi tse la, enua enyi, ta ne nu ma gblẽ la, mía ame geɖewo refɛna tu be yewoƒe break gblẽ, yewoƒe break gblẽ, woyina e ama e fita wua ɖe na wo kobo ke mía kpɔe yɔ la me ɖe edzi ne mi. Yes, ame ɖewo mena ɖe edzi eye wo nyona, ame ɖewo tse mena ɖe edzi la me nyona o. Ta mía ma ta gblɔ be mega yi mega wɔe nenema a o. Gake mía le ŋku ɖe ŋu be teƒe yike mi koe yia enye nyuie ŋutɔwo. Gake kpe ɖe eŋua, ame ɖewo hã wo ƒlena tae ne nye be ɣeyiɣi mawo ɖo, ne nye be nu mawo gblẽ. ne menu mawo gblẽ la, nu mawo ye zi geɖea wowɔe na be e míegblɔna be míaƒe breaker efail, megate ŋu wɔa dɔ yiwo ke míedi be newɔ ne mí o. Tɔtɔ yi ke edzi be netɔ ne yeatɔa alo ŋua netɔa e mete ŋu tɔ nenema o. E dzo yi ke si le dzoa dzi neɖiɖia mete ŋu wɔnɛ ne breakera efail. Nu mawo kple ɖewo la, wowoe wɔnɛ be e. eŋukulawo loo, ŋuɖolawo loo, wogblɔ na ɣeyiɣi aɖewo be yewoƒe ŋuawo yi ke yeɖoa eƒe breki fel le mɔ dzi mm. ta va lɔ nu ɖe eŋukula gblɔ be eƒe breki fel yelɔ ŋu aɖe ƒe megbe. Ne womazi nu mawo katã woate ŋu anɔ teƒe gake bubu aɖe hã menyo le breki sistema ŋu o. Okay. Yɔwoe wɔe be breka efel na. Okay.
Eh, zigeɖea eh, wonɔ gbɔgblɔ be ŋu gãwoa Aya wozana kɔ nɔ break le. Mm. So medi be nakɔfu Mawu na mi vi ɖe. Nyateƒee, eh, ʋu gãwo. Kpɔ be ne wole yama zã, yama nane me toea tse le hafi le fima yi. Okay. Mefia be eh, eh, ɖeko wona tafɔ ɖe nua dzi nenema ko eya va lɔ ao. Nane me to le ta de mɔ he e pump. la, the more eya ava yi. Ta nu yi me ke to le hafi ayi break, breaker gbɔ le nuya rhema gbɔ alé rhema be ne tɔa, ne nye be nu ma hã kpɔ leakage eya tse ɖokoso abe amia nene, ne nye be ekpɔ leakage ɖe la, ye wo wɔe be nu ma wo eh breaker la efail na. Me eh ɖewo eh ɣeyiɣi ɖewo ʋu gã tɔ me tse ɣeyiɣi yi wo ke le be na pump ye. Me te ŋu pump nene ma o. Hafi be alé breki o la, tsia be ya ƒe ŋusẽ yi ke wòle be nexɔ hafi eŋua netɔa, mekpɔ ŋusẽe o. Mekpɔ ŋusẽe o. Mekpɔ ŋusẽe o. Eya ta biabia ya anyo ƒã be anye advise na mí mí mɔzalawo kpetɛ be eŋu gã mawo tɔgbuiwoa, wokɔ hã vuna ŋusẽ ma hafi ate ŋu atɔ zi ɖeka. Eya ta ne míkpɔ wo la, ne míle mɔ zãm kpɔ woa, Ẽ, menye naneke tae woƒe ʋu gã mawo kulawo medena bubu viwo ŋu o, elabe wonya be yewoƒe tɔtɔ la nana wo ayi edzi hafi woatɔ. Eya ta yewomete ŋu tso ko tɔna zi ɖeka o. Eya ta wonɔ nu mawo wɔwɔ ɖa. Ta mí eʋu mɔzãlawo ganɔ nu kpɔm mawo la, míanya be, ẽ, ẽ, ẽ, ẽ, ekue le ŋgɔ na mí. Nu ka wòle be míawɔ be eku ma madze mí kpata o la, míadɔ dzi alo míagbɔ dzi ɖe anyi nenye ŋu mawo tɔgbe mído go le mɔ dzi nenema wòle ema. Eŋu ma ŋku ne wodo go Hazard ye wota manage na Hazard a? Yɛ. Abe ne wodo go. Eŋu ma ne wodo go nane. liliwo kpata le mɔ dzi. Ɛɛ, leke woawɔ amanuvra? Leke woawɔ be dzɔgbevɔ̃e mawo tɔgbiwo madzɔ? Kpɔ be, ɛɛ, nenye be eŋukula, eŋu gã mawo ku la, wodo go nu mawo tɔgbi la, geɖe yiwo ke dzɔ la, ɛɛ, geɖe yiwo ke dzɔ la, ewɔe be ŋu mawo la, womuna.
Okay. Ewɔna be ŋu mawo la, wote ŋu muna. Ke nenye be, ɛɛ, ɛɛ, memu o kura o la, nenye be memu o kura o la, le driver ƒe ŋk e dzigbɔɖi me la, ate ŋu adɔ dze nu ma, ate ŋu ado le afɔku mawo tɔgbi me, ate ŋu ate ŋu ado le afɔku mawo tɔgbi me. Gake zi geɖe kloea, zi geɖe kloea, nenye be nu sesẽ mawo tɔgbi dzɔ la, e womete ŋu dona le eme o. Ŋ mete ŋu dona le eme o ɖe woƒe e nɔnɔme ta. Womete ŋu dona ɖe wo me. Kpɔ be teƒea ɖewo ele close. E, e, teƒea lili kplikpli, mate ŋu awɔ nuɖeke ado ɖe eme. Awɔe godoo ya gake nu yi ke dzɔe nye be ame yi ŋuvitɔ la ekpena fu woyɔ wo ya. Ahan, nu ma ye dzɔna ema. Ŋuvitɔ kpena fu tsɔ woyɔ wo ya. Nenema wòle ema. Ok, so e, nu ka wòdze be eŋukula aɖe newɔ hafi wòa aho eƒe ŋu kple suve eƒe brake anɔ dedie ɖe? Ok, a, akpe. E, fia be. Ɖeko edzi be yeanya be lekee wòle be ʋu, ʋutɔ, ʋukula, ʋua awɔ breka. Brekae na be ʋua tɔ. Eye ne breka na be ʋua tɔ la, nu yi ke wòle be míawɔ hafi míaƒe breki system anɔ perfect koe nye be, le madzidzi me la, ele be míakɔ míaƒe ʋuwo. kɔ yi ne ame yiwo ke ɖɔna ʋuwo ɖo na mí be woalé ŋku ɖe míaƒe ʋu ƒe akpa sia akpa. Wonye be break eŋue míle nu ƒo tɔe ŋdi ya ta la, woalé ŋku ɖe míaƒe breakawo ŋu be break nya ɖe ele egbedzia, break nya ɖe ele eteƒea, nu kae hiã wòle be míawɔ mawɔ le break nya ŋu. Ke ne esek e ebia. Egbe ameyike ɖɔ ʋɔa ɖo na wò la, amee akɔ mɔnukpɔkpɔ aɖe nu yiwo ke le gbegblẽm le brake ŋu na wò be ne nàɖɔe ɖo. Ne èɖɔe ɖo ko la, efia be ele eteƒe. Ta nenema ke ne gazã zã ʋɔɔ vii ɖe gazã ʋɔɔ ko la, ne akpɔe be yeƒe ʋɔa yetɔe mele tɔtɔ o, yetɔe metɔ. ɖe ele yi ke wòtɔ na charge go la, nànya be nane le dze fu ɖe, nane dze gbegblẽ, eya ta mègagblɔe be, Efi yi ke yeyia, yia yi yeava hafi yeava ɖɔe ɖo. Yes, eɖewoa, ate ŋu akplɔ wò yi ɛɛ ayi ava hafi ava ɖɔe ɖo. Gake eɖewo la, ma, ma, ma, mava eme nenema o. Efia be ewò ŋutɔ ɔ, èkpe afɔku be nedzɔ ɖe ye dzi. Ɖewo ma zi time ɖe yi ke ehiɛ elabe Mɔzɔla ɖe sia ɖe, ŋuzãla ɖe sia ɖea, mate ŋu anya ɣeyiɣi ke tututu atɔ o. Anu gbe be yi be yeatɔ o. Yegblɔ ye hoho le eŋu eho ŋudzeƒe e ŋdi ya ta yeyina aƒlawu, yeyina Mafikumasi, yeyina e Aɖakluwaya, yeyina Sogakɔƒe. Eya ta dza Sogakɔƒe ye aɖo hafi atɔa, mate ŋu a predict nuhɔ, mate ŋu anyae o. Eya ta. Ele be ɣesiaɣi la, woƒe breaka nanɔ gbedzi. Ele be ɣesiaɣi la, woƒe breaka la nenye nu yi ke ele dɔ wɔm ɖe eteƒe ta. Nenye realise, nenye ade dzesie be yeƒe breaka megale dɔ wɔm si gbe wòle dɔ wɔm na ye gbã o la, quickly, ele be nàkɔe na ame yiwo ke wɔa dɔ le ŋua ŋu na wò, woatsɛkee na wò be nusianu wòanɔ gbedzi. Paɖe, Egblẽa, ƒlena ɖoli. nuya ke wome ɖe paa ɖe edzi eya ye gblẽa, nenye be woamee na wò la, quickly eɖɔ nu mawo ɖo. Ta ʋukula alo ʋutɔ kura ate ŋu abia ameyi ke le eƒe ʋu ku nɛ be edzidzim megakpɔ míaƒe break kpɔ o ɖe, megalé ŋku ɖe míaƒe break system ŋu kpɔ o ɖe, ʋudɔ fitter alo ameyiwo ke wɔa dɔ le ʋua ŋu na mí megakpɔ míaƒe break gbɔ o ɖe, míakɔe yi be ne wowɔa dɔ le eŋu na mía. Ke le emawo me la, fia be èle ŋudzɔ. ne woƒe ŋua be nu yiwo atso ye gbɔ be ye ŋutɔ yeawɔ ne yeƒe ŋua be wòanɔ gbedzi la, ele ewɔ hafi ne ye bena ne ŋua etsɔa, eŋu aɖe lili wò kpata, nu yi ke ate ŋu akpe ɖe eŋu be eŋu lili wò kpata, emɔ aɖe tso ŋgɔwò kpata, afɔzɔla aɖe tso ŋgɔwò kpata, nu yi ke alili wò be àte ŋu atɔ koe nye breaker. Gake le ɣemaɣiwo tsɛ ɖe, Brika koe míaɖo ŋu ɖe ŋu ahã o. Eya ta míenɔ gbɔgblɔm na míawo mɔzãla ɖe sia ɖe be, E, menye wò ɖekae le mɔ zãa o. Ame bubuwo hã wozãna mɔ. Ɖewo ma zi ɣeyiɣi ma hele misbehaving, ele agbenɔnɔ ma wɔ le mɔdodowo dzia. Ame ɖe le mɔ zã le ɣeyiɣi ma tututu la, eƒe ŋua mede o. Mele eteƒe be ne wòazã mɔ o. Nane gbegblẽ ɖe eŋu. Gake, gake, e, Ele, ele mɔ zã. Ta le, e, e, nenye be woƒe nuwɔna le edzi ame ma tɔgbi do go ɖe nua, afɔku ate ŋu adzɔ to me. Okay. Ta mía nenema wòle ema. Mm. Ok, so eh, me ma bia be zi geɖea ekpɔ be ne amewo wodo go nana wole na break a zi ɖeka. Mm. Eh, afɔɖoƒe ka ebe yeanawɔe ku ɖe break lɛ le kpata eh, ŋu?
Afɔ, Eh, ok. like- Me, eh, Ɖe break break a ya koe nye nu yi ke nye akpoxɔnu ne driver be eye nane lɔ ƒe wòalée. Ta ema e aɖaŋuɖoɖo ɖeke meli si míagblɔ be o eye nu lɔ ƒe le break le le break le ao because enua elilii. Ne nua lili la, ele be ne le emergency break, ele be ne li be ŋua woate ŋu atɔ nɛ kaba. Nu nu yi ke ta mebiae be zi geɖea ne woli nenema ŋu ɖewo ta dana to me. Ah, ok, ok, Yeah.
ok, mese babia me. Eh, ŋutsɔ be driver le mɔ zɔ, ŋukula le mɔ zɔ ye eƒe taya egba. Ne taya wò gba ɖe, ɖe wòhiã be nàlé break kpata mɛwo tɔgbuia? Ao. Ok. Mele be nàlé brik kpata miwo tɔgbi o. Ele be nàgbɔ dzi ɖe anyi. Ele be nàgbɔ dzi ɖe anyi. Brikia mehiã be ke dzaa nu yi ke nua lili o ye ekpɔ be yeƒe brik sistema la enyo. Nu ma wowɔe be eŋuawo dea akpa na to me eɖewo yi be elabe wolé brikia kaba hafi brik sistema tsɛ la edɔ ɖe le eŋu. Brake system a tsɛ dɔ ɖe le eŋu. Wòle be amee ne wɔ kaba gake mete ŋu o. Gake ehiã be woalé brake kaba. Ye ho lée kaba la, because brake system a dɔ le eŋu la, ada wòa to mee.
Ada wòa to mee. Ta esia nu mawo la, ele be mía check wo. Ela be menya time ke tututu ate ŋu alé brake kaba o. Time yi ke tututu able brake nu be yeƒe ŋua netɔa, wa awɔe nenema o. Eya ta ne enye be lekeleke to your babiawoe, lekeleke ke enua lili mia la, ele be. mía quickly ekpɔ be eŋu kukua enye nane yi ke ezãna ametia ƒe nu sia nu, ele woƒe susu zã le ɣeyiɣi ma me, ele woƒe afɔ zã le ɣeyiɣi ɖeka ma me, ele abɔwo zã le ɣeyiɣi ɖeka ma me, ele ŋkuwo zã le ɣeyiɣi ɖeka ma me. Eya ta ele be nu mawo katã woawɔ dɔ zi ɖeka. Nane ɖi kpe o le mɔ dzi. Ele be woƒe nu mawo nawɔ dɔ zi ɖeka be fika yeaƒo anɔ safe, fika yeaƒo anɔ dedie. Ele be nu mawo katã woawɔ dɔ zi ɖeka hafi. Ne apla elé break wa la, enya be break ya ye lé la, ye lée le safer side. Ye me lée le safer side o. Ne me lée le safer side o ko la, shame be afɔku ele dzɔdzɔ ge to nu ma me. Elabe ne nye be break failure, ne nye be break a ya fail ko la, gbã ekɔ gbegblẽ kɔ va woƒe ŋua dzi. Ekɔ gbegblẽ kɔ va ŋuɖola dzi. Etsɔ gbegblẽ kɔ va ame yike le mɔ zã. Le ɣeyiɣi ma mea, etsɔ gbegblẽ kɔ va ame ma dzi. Eya ta ele be míawo pɛtɛ míanɔ ŋudzɔ le mɔwo dzi. Menye emɔzɔzɔ ƒe nya alo mɔzazã ƒe nya la menye nane yi ke wònye be ne míɖo, ne ɖo mɔ dzia, hafi aga, atsɔ, a invite woƒe tamebubuwo pɛtɛ be neva yeanɔ bubu le mɔ dzi ao. Elabe le ɣeyiɣi ma tututu hele tame bu la, e mɔa ame ɖe tsɛ le zã vɔa eyi mɔwo tutu hã la ega le woƒe ŋku hã zã le teƒe ɖe hmm. le mɔ dzi ega le woƒe susu zã ta mate ŋu mɔzazã ƒe nya la menye nu yi ke dzina divided attention abele yi ke yevuwo gblẽ na hmm. menye nu yi ke dzina susu mamama hmm. ama susuwo ama woƒe abɔ ama wo ame tse ble eɖe le fi le nu bubu eɖe le fi le nu bubu awo nenye anya le woƒe ku ko la woƒe attention woƒe concentration woƒe nukpɔkpɔ kple wɔmeti nu bɔbɔe tia koe va ʋua dzi until efi yi ke eɖo la fi yi ke eɖo la efi yi ke yina eɖo teƒeɛ ne eɖo teƒeɛ la ate ŋu afi eŋu kukua epak eŋua ta aka wɔ nu yi ke wòdzi be nu yi ke ŋu be abu zɔ la bui gake menye sia be fi anɔ ŋu ku aka nɔ tame bubu ɖe bu a engage susuɔ unnecessarily le mɔ dzi ya me mehiã sigbe o mehiã sigbe o ta ne break failure va ehena gbegblẽ geɖe kɔ vɛ eye wò driver ŋutɔ tsɛ la, makpɔ ele atɔtɔ atɔtɔ nɛ be metsi me e nu yi ke elɔ mele sese ɖe sigbe be xɔa gbe o le asiwò la, ewɔ meti blibo la atɔtɔ. Nenemae wòle ema. Ok, so maxɔ ƒe nyataƒonya ku míakɔ gbetɔ kɔse ɖe fiye. Ok, e míaƒe nyataƒonya le ŋdi ya eyi ke wònye. break, eŋua ƒe break system ŋue mí le nu ƒo le. Ame ɖe le ele mía ŋkɔ se, wo le mía ŋkɔ se fia eƒe break ekpɔe de dzesi be ye le break a ŋdi ya me te ŋu le o. Gake edzi be ya manage vi quickly. Mía ɖe kuku na wo be woa yi ava ɖɔe ɖo kaba. Eye ame ɖe yi ke eya ŋutɔ nya. tsɛ be yemegaɖɔli yeƒe breki kpɔ nenya be eŋua alo yeƒe mɔa ne yele ewɔ la ɖewo mɔkulawo la wobe yewoda inginia ɖe off emɔkulawo specially wobe yewoda inginia ɖe off numawo katã la ate ŋu he afɔku vɛ regular regular alo routine maintenance of míaƒe property ma yike specially vehicle nu yiwo ke mizã le mɔ dzia ele vevie ɖe be mía awɔe be míanɔ dedie, eye ame sia ame, ne yale mɔ zɔ ko la, nya be, ne le ŋu ɖe asi le ŋu ku vivi la ya, nya be yameti bliboa bete la, yele ŋu ku. Eya ta mega engage woƒe susu, mega engage woƒe ametie ɖe nu bubu aɖeke me o. Ŋu, emɔzɔzɔ ƒe nya, ŋukuku ƒe nya, medzina, eh, divided attention, medzina mama, ama woƒe susu alo ama ame ti be awɔ ame ti ɖe teƒe oa? Medzina nenema o. Edi be ne le ʋɔa ku ko la, concentrate efi yi ke yia ne naɖo. E, nu mawo nye míaƒe gbedasi ne míaƒe toɖolawo kple enukpɔlawo le ŋudia? Akpe ɖe mi. Akpe gake míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo, mida akpe ɖe mi abe ale yi ke migawɔ ɖeka kpli mí le egbetɔ me. Ne Mawu lɔ̃a kɔsra yi ke gbɔme road safety tɔ woagava nɔ mía dome. Gake for now míaxɔ dometsotso kpui ɖe. Ne mítrɔ gbɔa, Gloria Mawu shi akɔli Nathaniel Moore kple enam woava nɔ emɔ dzi na mí le fiya ke woayi agbe ŋu agake ƒe akpa mamlɛatɔ dzi na mí.